Ýan ýatyr munda. Ýat edeliň Gökdepäniň galasyn, Jan berip jan alan jan ýatyr munda. Döş gerip garşylap orus belasyn, Ýany ýansyz ýatan. Jan ýatyr munda. Gugaryp galypdyr ätläp ýüz ýylyn, Syry açylmady lalolly dilim. Başyň göter, hany däli perheniň, Dessurly dergähli kän ýatyr munda. Şum pelek aýlapdyr elinde çarhy. Mertmi sen, namartmy, ýok oňa parhy. Ýagşyga, ýamanlyga bir goýan nyrhy, Bary bir şekilde, hun ýatyr mundan. Aýry-aýry tutabilmen atlaryn, Çohdy pälwanlarym, gerçek zatlaryn. At tutup ýat ediň ýakyn ýatlaryn, Otsuz köýük bolan don ýatyr munda. Toprak söýen ýatyr topragyn guçup, Bir şoňa hoşal ol, bar zatdan geçip. Tyg tapman ganymy gyrkylyk sanjyp, Gerdenini ýaý eden san ýatyr munda. Watan üçin, iman üçin, din üçin, Baş goýdular toprak üçin, jan üçin, Namys üçin, perhen üçin, müň üçin, Ertesi ýok bolan düýn ýatyr munda. Diýdiler bolsady söweş başa-baş, Ha bolmasa birimizi bolsa bäş. Çapyşdyryp läş üstüne goýup läş, Müňüne taý gelen on ýatyr munda. Topragy goranyň, ady bolmaz har. Abraý hem hormat, iman bolar ýar. On müň bilen şa leşgerin kowlan är. Hezreti Nurberdi han ýatyr munda. Köýdi müňläp janlar, gunçaka solup, Neresse çagalar gitdi delm urup. Tekäniň täleýini gerdenine alyp, Dykma serdar mydam, bar ýatyr munda. Gaharyna bäs gelmän, gany garalan, Azmyndan lerzanny Hywadyr Eýran. Ganymlary arslan bolup pärelän, Çopan batyr aždar mar ýatyr munda. Hilesiz batyrlyk, hakdan ýeten paý. Dört ýalaňaç aty, dört ýalaňaç taý. Hemzäniň leşgerin çapyp jaýba-jaý. Täç gök serdar Arslan Şir ýatyr munda. Garagumda doglan Garagum gurdy. Agyşan pataly, bir dana pürdi Durdy gözel enäň gerçek durýady Gara batyr gara dag ýatyr munda Hemze ýatyr Oraz Mämmet han ýatyr Baýram ýatyr Bährem ýatyr bar ýatyr Şahyr ýetir, şady ýetir, şir ýetir, Sanamagy çetin, san ýetir mundan. Gözel zenan ogly, ady Ataly, O şol paýdyr üleşikde ýeteni, Han Nurberdiň Jan penam diýip tutany, Bahadur Ataly hor ýatyr munda. Üsti kapyr geldi, ajal permanly, Ýigitlerimiz atlandylar durmany. Niçe gyz-gelinler geçdi armanly, Ýany ýarsyz galan ýar ýatyr munda. Ol-da gerçek ýigit Batyr Agaly. Ol ýigidi gören etdi towaby. Ýow gününde han hazretiniň diregi Goçguly Gurbanly bar ýatyr munda. Ölen üç är indi. dogmaz eneden. Olaň ady çykmaz taryh seneden. Gara batyr, Nurberdi han, göni beg, takdyry kyýamat, är ýatyr munda. Bedeni demirden, boýlary çynar, Mertlik meýdanynda ärlerden çyn är. Guýma gursak, akyl-huşy jaýba-jaý, Gowşut han tekeli şir ýatyr munda. Gazaba galanda, kel han kepele. Gyljynyň zarbyndan gopdy zelzele. Aman Sähet Şalha, batyra bele. Ajala ýylgyran zor ýatyr munda. Dokma keser bilen bir gyz ýaş juwan, Ýedi esgere jähenneme berdi jan. Ýanar allan serpa ýalan şol zenan, Meýde merde mekdep ýar ýatyr munda. Dört mergeniň birisi, ol Nury ýetim. Parçalap pytratdy ganymyň etin, Tozanly batyrdyr, ol uzuk hatyn. Gurbanmyrat işan, pir ýatyr munda. Öýle namazynda, ymam sen şonda, Kaza okaýyk diý, namaz borjunda. Agla şehit, ýatyr guşluk burjunda, Zaty päk, hyjy işan, nur ýatyr munda. Ýatyr ol galany basyp bagryna, Aýak diräp gaýry ganat böwrüne, Serdar bolup han Şumyň diýaryna, Işan molla bagty şort ýatyr munda. Kyragym bir, keremim bir, kelem bir. Bary bir ýatyşda hemme görem bir. Täleý ters, dirini sen öli bil, pelege şam beren jam ýatyr munda. Tä kyýamat ady gitmez jahandan, Guwanyp çalarlar jan edip çyndan. Doýulmaz dänilmez şirin sazyndan, Mukamçy göni beg har ýatyr munda. Keýmir kör durýady Gerçek Baýly han. Sap duran goşuna berdi serenjam. Diýdi, Müň jan alman, ber men ýeke jan. Gara dag gaýaly, saz ýetir munda. Haýsy dönük saýlap tapdy galany. Gol baglap, Çagyrdylar belany, şum bolupdyr bize takdyr ýazany, takdyra ten beren il ýatyr munda. Agyr leşger tartyp geldi üstüme, gara bagt tohumyn alyp dessine, haram ganyn goşdy halal neslime, Namysyndan ölen kän ýatyr munda. Dary şa çozanda türkmen üstüne, Tumar gyz ýeňipdi Garagum bilen. Hytaý diwarydyr Set Isgendere, Garagum diýip tumar gyz ýatyr munda. Meýletin diýip ýazdy namartlaň biri. Ol kişi tanamaz öli dirini. Jandan gorkup ak diýip dur garany taryhy ters ýazylan il ýatyr munda. Niçe gerçek gitdi gazy at bilen niçe ýesir gitdi Ti dat, bi dat bilen. Ança ýaş juwanlar ýandy ot bilen. Kalby gyşa dönen ýaz ýatyr munda. Aýdar weli, muňa gelen dad eder. Müňüni gum edip, birin şad eder. Akyl aglar, Gerçekleri ýat eder keýmir kör dikelden tug ýatyr munda.